Mae cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yr adran yn ddewisiadau poblogaidd iawn yn y chweched dosbarth. Darperir dau gymhwyster ym mlwyddyn deuddeg a dau ym mlwyddyn tair ar ddeg. Addysgwn ddosbarthiadau o ugain a mwy yn flynyddol sy'n dysteb ddigonol o lwyddiant, hanes a thraddodiad yr adran. Ymfalchïwn yn ein cysondeb o gant y cant â Seren i E dros y tair blynedd ddiwethaf. Yma, cewch fwy o wybodaeth am y cwrs Lefel Tri Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Egwyddorion a Chyd-destunau. Gwelir cyflwyniad arall am y cwrs Tag Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Mae Uned un yn asesiad di-arholiad sy'n cael ei farcio gan eich athro a'i gymedroli'n allanol gan CBAC. Bydd 20 awr yn cael eu dyrannu ar gyfer yr asesiad hwn. Mae'n werth 25 y cant, mae allan o 100 marc, mae yna ddwy dasg, sef ysgrifennu adroddiad a llunio pecyn gwybodaeth.

Mae Uned Dau yn cael ei asesu'n allanol. Arholiad ysgrifenedig ydyw o un awr 45 munud. Mae'n werth 50 y cant. Mae allan o 100 o farciau. Mae'n cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau, ac yn cynnwys cwestiynau gorfodol yn unig.

Mae'n cael ei gymadroli yn allanol gan CBAC. Bydd 20 awr yn cael ei ddyrannu iddo. Mae'n werth 25 y cant ac mae allan o 80 marc. Bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth ar gyfer tasgau gosod i ddangos eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o hybu hawliau unigolion wrth gefnogi eu hiechyd a'u llesiant. Bydd y dystiolaeth yn seiliedig ar grŵp o unigolion o'ch dewis chi.

Bydd y cymhwyster yn caniatáu i chi ddeall yr egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n sail i ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd yn eich galluogi chi i eu cymhwyso at amrywiaeth o gyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn helpu chi ddeall a myfyrio ar sut y gellir nodi anghenion unigryw unigolion ac ymateb iddynt. Bydd hefyd yn eich helpu chi ddeall y modd y gellir hybu a chefnogi ymarfer a llesiant person ganolog ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. The qualification will help you understand the principles and values which underpin health and social care practice and allow you to apply them to a range of health and social care contexts.

Mae'r cymwysterau yn cynnig llwybr dilyniant addas os ydych chi wedi astudio cymwysterau Lefel 2 yn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, gan gynnwys TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hefyd yn addas os nad ydych chi wedi astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn flaenorol ond eich bod chi â'r gallu i astudio yn Lefel 3. The qualification

Gall y cymhwyster eich helpu chi yn y dyfodol drwy helpu chi symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Mae hefyd yn cynnig sylfaen addas ar gyfer swyddi neu brentisiaethau, ac hefyd yn eich helpu chi symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch mewn meysydd yn cynnwys iechyd, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar,